Сирдээх сүрэхтээх, уоттаах, харахтаах, тыыннаах. Тыыннаах. Да, привет, привет. Досхан неммен. Тут э, бу биһи тема атата кутталлаах историялар дя. Мен олох хортомет кутталлаах история болбута до или истибитин.

биирдэ дьэ биирдэ киһи биирдэ эрэ студенныыр бу студенныыр дьабын аны студенныыр ыртахпына буллаҕына короче туохха олорбуппут куталаах короче били күлүмэн иин күллэримэн иин короче мин турукка киллэрим миин этэ били туох короче хаҥа тутуллубут общагаҕа олорбуппут һэ дэвид дэвид два диэн аны буллаҕына вип хос диэн олорбуппут

Оны били туохпа, короче, били саптар хапта онуну хорганам чараас буллаҕа дии, били көстөр быһыҥы барыта. Били көрдөрбүттэн уот тыктан турар, оны ааным хабыылаах турар, оны били аннытынан маннык туох баабытта. Уот көстөр били сурааһын курдук маннык көстөр бытта аанын аан аллараатыттан. Аан туой турар да. Оны онтукайым буллаҕана били ким эрэ кэббик курдук били хоҥом хараҥара алла короче. Оны буллаҕана аанар ыйдалар. Хайа бу киһи утуйа эрэ ыппытта диэтилэр.

Аны, короче, ааммын иһиттэн хатаабыт булахпын аттаас өттүттэн ким да хатаан арыйбат. Аны били туох баар били киинэ курдук этэ, короче кэлэҕэй ынаны аанымын пастардаҕа ынаны туох баар манан олох мурашки мурашки хахылы туохтан болары этим тардыбыта бо этим тардыбыта брошь тылман антах атахпыттан төбөбөр дыл хараз хаайда били умна истаҕым барша ким кэлбитин хайаабытын оны кэлим аана хайпа бум барша олох иннибинэн кэннибинэн олаппар гына астып Отовод, оно ону вот хайдах киирэрбит? Отовар табарын киирэ житэ болоннуки. Намтан калямату. О, ону короче токпа бile оннук вариант бар да токудатам не бile табарым. Жаладно бар табарым киирэ хадюта боло да. Онук тем вариант токудатам, но с другой стороны атын өттүттэн. Атын өттүттэн көрдөхкө намтан түүн

А вдруг? Арай. Камеранан скорбаданна. Ханна камера? Я говорю, ладно, бип хэп, но наһаа ну камералар турбаттар булла. Мәнен коридорга биир биир Мартин. О, тогда были тохпа. Э, Чалаат да ол вахтаға тиһәмин төһө жаммын Били отсегым камератын көрүөхпүн хап-ха, но били ол хас биирдии киһи ол кэлэн камераны көрөбүт да иннин били вахта чахаал диир болна ытырдаахар буолан наадыйбаппа. Ол иһин оннук курдук хаалларбытым, табаарыспар кэсээбитим. Табаарыһым куттаммыта, хадда-хаддаҕа диэбитэ. Дьэ онон оннук жугурда хаалаабыта. Ол табаарыһын ыйыппытын эн кэлээдьиппитин иннин. Ото ыйыттаҕым ди киниттэн. Маннык буолла, маннык буолла иннин кэсээтаҕым ди. Вообще иэдэһэ астым инни юм. Хайдах буолабын бэппин онно. Били ол табаарыам хаһан кэлэр дылы мин ол күн хоско барса киирбэтаам. Барса чугаһаабатаам наа. Били хоспуттан тахан барбытым мына кэлбэтаам. Киһээ табаарым кэбдэ бидэ кэбдэ. Тэҥҥэ киирбиппит хоско.

Баһаарын оло билиҥээҥҥи оло булар иккен. Бар кин туох кыра дьаҥым бар. Утуйаабытым оло. Утуйаабытым онно бататачитым оло. Сонный паралич. Аа, ону ону тутан малфурбуккун ону көрбүккүн ону. Параличтан кыдьык сахалыыта туохтан болайыта? Баттатаан мээнэ. Баттаан Вот, ты, короче, ник объяснение батам. Билиҥээҥҥи оло ханы-ханыбын, таһаныахпын да баабаппын, короче, түгэни. Ити мин, били урут туохпа, абаһалаах иин түгэннэри истэбин иин бо дии убайдарым иин руска кэпсииллэр бо но именно бэйэм көссүбүт түгэним ити биир хоҕото хараҕар эбит Атаң вообще олоххор ханна батата йатан баттата э баттатан ба элбэхтэ бар гам меннера били туох пайалар барыта биир биирдик баттата уннаар били туохтан ара наркота хатыбын Ону туох эрэ кэрэтэр миин. Эрэйин көрбөппүн көрөөзөһө. Просто маннык туох кэрэтэрин өбөппүн били хара да маҕан даҕаны били туох кэрэтэрин өбөппүн көрөөзөһө. Бастаан куотан иһэбин һэ ханнары уонна тоҕо били билэбин миин туох эрэ кэрэтэрин. Ну это конечно күн аайы баттапаппын аҕайахта баттатабын. Били стабильно стабильно аһылга китэйин диэбиппин. О биир эрэ биир же места баттаанна. Ээ локацияларым олору хадьылар. Мин быйым

Һох, куорка биир һылалара. Ону тыккыга кэлэр дьиэтигэр, бэйэтин дьиэтигэр. Онно утуйар булла. Ону этэр батта, мин биир һылыбыһа баттаппатаам онно тыккыга кэлэн бастыыр жекиммер баттаттым диир. Наар баттатар. А ты туох буола? Һыла киһи һылайар эмиэ буолуон хэбэ.

били тыаҕа били ити алаа сиин олох улаханнык сыһыаным суох киһи дьиҥинэ эһэ потому что били но биирдэ түбэһэ дьүгүрүм биирдэ олох биирдэ эһэ олохпо биирдэ оҕотохтору түбэһэ дьүгүрүм биирдэ барахсан дьэ ол айылыкка бараһыттым короче айылҕаҕа башта сыһыаным суох буол киһи эһэ аны дьэ ол биирдэ дьонум буллаҕына сир астыы илдьэ бардылар сир астыы интубмудаҕа сир астыы илдьэ бараһыттылар онно буллаҕына хайыыллар били маннык баабытта. Отонноох ири булбут дьоннор хаҥата оҕолороллорбутта. Ону короче, ону короче дьоннорум отонноох ири булааччылар баһылаах, онно били хаҥата оһох булаалылар. Аны мин били хүрэҕэдьиибин иин буллаабын. Хаама туруом, хаама туруом, хаама туруом, дьонум онно ханнара хаалаабыттар короче. Дэ онно олорон эрэ мин буллаҕына бастаан аахыйбатым били олоробун олорон олорон иһин бараммын тугу гынабыный иһин дии санаатым иһин онтон били баай-баай туохтаахпын фантазиялаахпын тугуй фантазия һахалыы

хаһатыахпын баҕарабын били ийээ диэн һэп ону куттанабын били арай хаһатыам билигин тоҕо эрэ кэлэн миигин аа бу сылдьар пыттаҥ кэлэн тутан дьаҕараалыйын диэн һэ улиһин булаҕына били куттанаммын харылаабатым даҕаны но паникалыы дьабын испэр ичи кыһы сылга кыраджан ээ ити кыраджан ба примерно эһэ астыым ээнньик кыраджан аха метр үрбэйин эрдэхпинэ вот һэп ону буллаҕына аха короче онно кырыттым Ону буллаҕына уһулга тахха хатыбын. Баран иһэн баран ону буллаҕына бу төөр билигин да баар ол хартыына бэс турар. Бэс турар онно ол аннытыгар булаан маннык бу анныгар хир аллараа түһэ хаалбыт корозия. Ону көрөбүн. Ону көрөн иһэмин булаан били херен херенэн бардым. Ону хааман бара турдум. Ону баран иһэмин була билбэппин ханнык эрэ момеҥҥа мин инийэханым ханна кырымымеҥҥа сыыһат били хайааммын дуу эргиэммин дуу ол сиһирбэр иккистээн эргиэн тахан кэллим короче онно такой онно тахан кэлэн бараммын баршы били туох диэххэ эби бастыкыбар барша наадыйбатаҕым тахан кэллим көрдүм ну мал мал ичо да типа тыаҕа маннык бэс эрэ аҕыйаҕын курдук да онуну алламмыт сирдэрдээх хирэрбэхпэ онто мен оны кырыттым хырыттым онто хотору боломармын эмиэ тахан кэллим ол сирбэр Дьэ онтон ыла паника аһыланна, онтон олох тулуйбатым уонна ийээ диэн хаһытаатым. Ровно туох таһарылаата бу дьонум кэннибэр онно олороллор эбит. Кэ манна манна олорор диэлэр кэлэрбит тугу дьааманы тураан ньымаатым бу оказывается тоҕо эбит били тахылпын но тахан бараммын буллаҕына били примерно сол ол диэки били туох баабыт да били муннахына

уонна киэһэ түүнү быһа оттулар буонна уонна ол түүнү быһа оттоон маһылайалар үүтээҥҥэ киирэллэр онно ол островтан үөһэ көрдөххө онно туох баар хайа баар онно ол хайаттан ким эрэ жестко толору хайдар вообще непонятно итирик киһи биллибэттик

Те оҕолор бэйэҕит кэссэтин иин диэтилэр. Те баһатайдар бары үксэ туран тахамабыттара. Биир баһатай хаалбыта да суох дуо. Те улахан оруол онньообот ол һэ. Оҕолор бэйэбит кэссэтэ хааллыбыт. Онон кэссэтэ олордубут, онон кэссэтэ олордубут, онон кэссэтэ олордохпутуна ол биһиги кэккэбитигэр биир кыыс баар һэ. Онно буллаҕына ол кыыс били манна кыыс били өдьүргүт дьикти баар. Туох да дьикти да суох һэ. Просто били туох лааҕырга сдьибиккит

Айдарбат. Айдарбат, хаҥарбат, бэйэтэ-бэйэтигэр сылдьар. Оннук курдук биһиэхэ ону биир кыыс баар этэ ээ. Та сааһынан кыракый оҕусуйан буолла. Аҕайахча үс-төрүт сыл кыракыйын буолла. Э наһаа үс-төрүт сыл диэн. Та китэтэ аҕайах сыл кыракый һэ. Ону буллаҕына туох этэ. Ол лааҕыр устата Мин хүббэ биир күнү баһа олороппо. Аны били лааҕыр иһигэр биһичэ оҕолор биэһэммит талтуоммут иһин дө наһаа элбэх бодахпыт. Һо көссүбэтээн бодах били биддик китери көрбүтүм хүббэ биир күн иһигэр. Һэ ону ону кыспаар ону олорор уонна этэргэ ыла били туох диэбит курдук кини хайдах куоластааҕын мин билбэппин даҕаны хаҥарарын. Һэ бэйэтэ бэйэтигэр сылдьар кимнине кэпсэппэт хайаабат иһин диэбит курдук. Аны ол кыыс олордо биһи аттыбытыгар һэ онуону олорон эрэн буллаҕына Бу кутталаах аҕа да кырдьык сири бэлэмнэнин ону олордубут ону олорон эрэн буллаҕына ол ханатабын кыбыан лааҕара бара стряктар барын ырык бэһиэлэйдэр да ону ол кыыс олорон эрэн буллаҕына мин кэсиибин да диэтэ Ол инник диэбитигэр дьэ биир онно Бүлүү уола баара хаамыт дьолох астарыакпыт быһылааҕа да хунтаары да туох диэтэ хайа бу кыыс саҥарар эбит да ин диэтэ короче дьэ бары күллүбүт мин эмиэ күллүм те күллүбүт аны буоллаҕына чэ кэпсиэм диэтэ аны олорон туох диэтэ мин урут кыра эрдэхпинэ миин кытта ким да онньообот этэ ин диэтэ улахан доҕотторум миин хуохтар иин диэтэ онон дьэ ол эмиэ ол астряк буолбут алларын энэн тэбилиннэ доҕотторун хуохтар баттааһын диэтэ дьэ онно уже онно уже бэйэтэ күллэ онно бэйэтэ күллэ потому что били били и так кэсээн эрэр оны хаҥа хаҥар олорор киһи уже били акарывати көрөөсти диэн ол ол диэки төбүтэр били мэһэдээмэ кэсээтин иин диэбит курдук ону оллаана олордо оны тэкэсээн исиин диэтибит ону оллаана улахан доҕотторум суох этэ улаханнык кэпсэтэр дьонум суох этэ мин кэпсэтэр киһим эһээм эрэ баар диэтэ эһээлээхпин эрэ ону ол эһээм миигин киэһэ аайы таһырдьа хараҥардаҕына гаражка таһаарар этэ диир гаражка хараҥа гаражка киллэрэр уонна киллэрэн баран буллаҕына хатыыр уонна хатаан баран оҕолор кытта оонньоо диэн бараалар үһү онно сымыы күнүө биддэ кэлэр Э? Ону уже хадда эрэ били күлэ олоробут. А то били, ой, не то, что күлэ олоробут, били бастаан атыннык настройдаах олордохпут дии биһи. Били Да, били это те кыбыстабын билигин оннук кынам хоҕотап этэргэл күлүү гынар курдук олордохпут те буллин инде курду да вот оннук олордубут да все калум устроим колумб гитаратын таһарына ону буллаҕына короче та оҕолор икки дылыр оннук баар боо дие манна баар көрө олордо дьоҥҥа баары уолу оннук хин бир оскуолаҕа аннык баттабыл инне баар боо дие ону оннук олордубут ары оннук олордохпутуна буллаҕына хаддэр уже оннук күлүү гынар настройбут хүтэ аллааш ханаабыт туохпут тоһох биле хаддэр олорнорун хайдах даайын диэбит курдук буолаалла һэ уже блин интерес үөскээтэ этэргэ улаханнар уже куттанан эрэбин диэбит курдук һэ аны буллаҕына кэпсиир быт толору били хайдар манна маһах паа куоластаах маннык били хайдар маннык паатаһаҥарар били крашка олор баалатына тугу бил кэсээн иһэм кэсээн иһэм һэм аны буллаҕына кэсээн бүтэр туох тир бу били аны эһэм маннык киллэрэр Уонна хатаан баран буллаҕына, оҕолору кытта оонньоо диир. Ону мин бастаан өйдөөбөт этим, туох оҕолорун кытта оонньуубунуй диэн. Ол иһин буллаҕына, били эһэтиттэн куттанар эбит. Эһэбиттэн куттанабын, ол иһин утары тугу да аһаҥарбаппын диир. Уонна киллэрэр гаражка олорор, ону просто маннык быар куустан баран, маннык атаҕын туттан баран просто олорор үһү. Онно оннук олорон эрэн буллаҕына бэйэтэ да билбэккэ хаалар, хайдах утуйа хаалбытын. Сарсыарда эһэтэ кэлэр, ааны арыйар, онно таһаарар эбит. Оннук Чэ кини икки-үс күн иһин сылдьыбыт точно дэбэппин һэ ыраатта кэссээтэҕэ дии тэлкитиэтэ мин бириэмэ ааспыт диэххэ да оннук мин бастаан кырдьык өйдөөбөт этим дии тоҕо олорон кытта ойнотоору гынарый диэри һэ онтон буллаҕына арай биирдэ киллэрбит онно били хатаабыт уонна оҕолор кытта онньо айаммын бара аалбыт һэ ол оннук соҕотох олорбут ол оннук олордоҕуна буллаҕына ханна эрэ оҕолор күлэллэрин истибит Э? Оҕолор күлэллэрин истибит. Ону буллаҕына били туох поёго этэн били кыракый онно өссө кыракый бо кини. Били итак ол лааҕырга бэйэтэ бэйэбит били кыракый оҕолорбут, но кини но өссө олох өссө аһа өссө кыра уллаа дии. Не знаю хас саастааҕын. Улаханнык наадыйбатах. Били кыракый оҕо улаханнык ылыммаппа. Били билбэппэ. Улаханнык наадыйбатах уонна били хадар оҕолорбут. Хэп. Ону били кэпсиир хэп. Онтон сотору буолан баран ол оҕолор күлэн кирмабыттара диир. Ол кэнниттэн Аныыска күннэр күҥҥэ биһи ол оҕолор кытта оонньуур этибит диэтэ. Ону ол астряк уолбут ол ыран буллаҕына туох диэтэ. Хата ким хата иһин эниин кытта ким эбит оонньуура эбиппэттээйин диэтэ.

Бля, этэбин маннык куоластаах олордоҕой били. Аа, инде курдук хаҥарыска. А эмискэ били куолаһан өрдөппүтүгэр олорон эрэммит хата бу хаддар олорон эрэм уже турам тахам ырых маарды миин көрө дьэһэ. Аны олордо аны бүтэрэһин күлэн иин диэтэ. Ол оҕолору кытта мин онньор этим. Онно ол оҕолор ооломтон ылла куруук миин кытта наар аттыбар бааллар. Кинилэр билигин эмиэ манна бааллар диэтэ. Боо, барсы олох иэдэйэ астыбыт. Мин барсы иирэ астым. Аттыбар олорор кыыс ытаан киирэн барда. Ону булаҕына ол астарак буолбут олорон эрэн просто күллэһэп, туох да шутик матаһэп. Уонна бэдэрээн киһини күлүү гынан жестко маннык халабараан киирэн барда ол кыыс ээ. Халабараан киирэн барда. Бу билигин даҕаны хаһан куттана олороммут эп. Халабараан киирэн барда уонна халабырыы олорон булаҕына бүт оҕолор кыыран эрэллэр түргэнник бырастыыта көччө син диэн киирэн барда. Башша олох иэдэйдибит кыргыттарбыт ытаан киирэн бардылар. Мин бэйэм да ытыаханаан кэллэ уже серьезно. Это били уже билбэппин хантан омоммут сээкелерин. Реально куттанан келем. Ол болбут күлүү гыммыт болбут күлүү гынары олорор херэ ханна ханна да хоох. Башсы олох били ининен кеннен пар гына хэмме олорор уже бээде да халбыраан эрэр. Хэ? Оннук болла. Оннук болбудун кэнне боллагына оровунанна хоох тоқта түспәтэ. Биир баһатайбыт бар. били туох баатык олорбут бэйэтэ истэ олорбут ону били туох туох баһатай короче крутой баһатайдар баалар була аны кини просто уонна били оҕолорго баттанар баһатайдар эмиэ короче ты баалар оннукта бэйэн баһатайынан үллиһиртаан билэбин бу ону онно биһигини кытта оҕолорго баттанар баһатай олорбута

оо того мин бэйэбин бэйэбин уоскутун аһатыыбын дии били уоскутун аһатыыбын тахан бараммын ынырыгар буолан токуйдаатахпытына оҕолор буоламмын кэпсэттэхпит дии ити хайдах инник болот тоҕо инник болот анау ол биһи хоспутугар кинини кытта бииргэ олорбут кыргыттар иин бааллар буолан инник буотах этэ ин диэки курдук иин этэллэр аны кэпсэтэ олордубут ону уопсай биир маннык быһаарыыга кэлбиппит били этэр ди кини Били доҕотторум һоох, кэпсэтэр киһим һоох, инньэни эһээтэ вообще туох киһитин билбэппин һэ, барахтырылаах да туох да билбэппин һэ. Ол гаражка киллэрэр уонна били өр баҕайы олорбут буолан һэп ол гаражка, хаста да киллэрбит буолан һэп, аҕалбыт буолан һэп ол гаражка. Уонна хараҥаҕа хоҕотоҕон кыракый оҕо олорон эрэн ону-маны барытын саныан һэп бу. Ону-маны барытын толкуйдуон һэп, соҕотохсуйан даҕаны били баары һоох курдук оҥоруон һэп. Уонна били кыратык

Баллар аа, баллар. Дьэ, вот олору кытта бүгүн тугуй? Ол кэлэр учебнай туохкутугар буллаҕына күҥҥүтүгэр ол оҕолор кытта тиэҥҥэ тэбиһэт кэсэтэҕит, домашнее задание эһиэхэ. Тиэҥ кэсэтэҕит, хотох блювосынан общение наада дьоҥҥо. Били, кэпсэтиэххэ наада, хайыахха наада, оҕоҕо внимание наада Өдүү. Ону холобур ол оҕо барахсан били вниманияҕа наадыйбакка, ким да кинини кытта кэсэппэккэ, били киннин да онньообокко оннук быһыыга тиийэн хаалбыт буолуон сөп. Дьэ, ол иһин бэйэ-бэйэҕитин көрө садьыаххытын наада, аны классиктарыын. Вот. Тэ. Все. Вопросы?

Муслиларбын этэбин бо. Онно билин бэйэм бэйэбин кыт бэйэм бэйэбэр эппиэттиибин иим бо. Онон онно эппиэт булаһыам бо. Туох ыйтылатына умнастым ыла. Эн аны вообще туох көрсөтанна вообще? Туу. Дьолгун иини тапталгын иини бэт ытыккын булар иккин дэй. Хоту

дьоннорум этээччилэр да вот это были дети читать детям вот тоде кылгас касаан баарха горожа урут мен төрүүрикпинэ үрүүрүктер хаҕан Петр Первый хааны тоқ тоқ дьонум атын дьиэ олобуттар чаһана дьиэ олобуттар ха

туох диэн түүлээх диэн кыллаайы диэн нууччалыыта онно туох ити эн этэрин курдук остров курдук э кыһын эрэ тиийэҕин хайын тиийбэккин онно хайдах даҕаны ты маннык лодканан дуу моторканан дуу хайдах ты баҕар билин хайдыбыттара буолуо

уонна чэ бу улахан курдук дьэ уонна манан ол алаас ортотугар били дьоннор баҕар оттуллар иин булуйун дьиэлэр тутаачпаттар ба манан дуу манан дуу кладбищеҕа ону манан бараҕан иин ону ол аймахтарбыт баалла диэтим дьонно онно биирдэ урут биир мас аттытыгар бэлэх мас тутуохта мас аттытыгар хааскаҕа түспүттэр этэ ол түспүттэригэр ол убайым түспүт түспүт Онон түспүтүгэр буллаҕына көбүттэригэр кэннилэригэр чүчэ турар эбит. Ол кацка туох бар оччолорго хаһыатынан барытынан тарҕаммыта, вообще барытынан тарҕаммыта по всей республике. Боростуойдук эһиэхэ дэнэрин курдук да, кинилэр икки ардыларыгар һуох киһи турар онно кэннитигэр. Били э, арызм били кырдык арызымыытай дуу хайдах тул били конкретно бы киһи турар буотах маннык олох били ай кыладырар да оказывается предвыборная тёга эбитэ кулаштан хо оннук буотах хо оннук буотах просто били турар ону тетен көрдөрдөхтөрө хайдахтара дьону урут фотошоп иннен хох булла ди вот вот бир тыылахмайне эн хаһан эбит күнүгэр эбитер эн аймактарын таҥхалачылар да

Һэ? Ону мин абааһы хайдах баар буоларын хатаан баарбаппын мин онтон куттанабын һэп. Ол иһин ити таҥхаҕа баршы биирдэ даҕаны онньооботоҕум. Биирдэ даҕаны кыттыспатаҕым ону маннык таҥхалыахха ин диэтэхтэринэ били нет без меня короче ин диэбит курдук этэ Башта хаһан атан кылыбабатаҕым. Чэ биирдэ ол иннин били сүүрдэ сатааппыт ону-маны били үтүлүк бараҕа сатааппыт инте. Э мээнэ булла. Дьиҥинэ ити туохтара жесткай бо били быраабылалара таҥха били үс туохтаах атахтаах остуолга э онна ханатта дити барыта э охна

Ол блин эппиэттээм ити вопроска ха просто иннэ киирэргэ били тоҕо эрэ драма хаос киинэ мелодрама бутах мин били бу иннэ хулуут киинэ мелодрамаларга киирсэр быа дии романтическая комедия диэн курдук мелодрама именно драмаҕа ньухмаарабын бэйэм Туора били ыарахан туох эрэ киинэҕэ. Туох эрэ смысллаах, ытаһааннаах, соҥоһонноох, ыарахан олохтоох дьоннор тустан били туох эрэ онно киинэҕэ оонньуохпун баҕарабын. Онтон ужас буллаҕына онно дьэ били уһуллаҕын да диэтэхтэринэ токкуйдуом этэ. Тоҕо диэтэргэ хынаарыйын бастаан көрүөххэ наада. Оһо. Потому что сахалыы ужастар ынырык кутталлаахтар. да аныгылары аныгылар буолбатах аныгылары били киһи просто көрөр уонна үчүгэй эрэ диир онтон реально міне кутталлаах киһи били куттанар ужастар былыр урку ужастар десэттаах сиир тэннин кудуктар элбэхтэр һэ короче тохин наахара тропа смерти ити Ол олоруох олоҕор мин көрө-көрөбүн, этим тардар. Онон ырдык куттанабын. Били харахпын имэбин ийиҥ. Ханнык даҕаны били американскай даҕаны нууччалыы даҕаны ол абааһылаах кииннэргэ оннук куттаммаппын мин. Хахылыы кииннэртэн курдук эһэм. Ол иһин оннукка уһулларга били туохтар им бааллар холобур наахараҕа уһуллубут дьоннор бары ыалдьыбыттар үһү инньэ хурахтар кэлбиттэрэ диэн миэхэ. Дьиҥнээҕин миэтин бэппин эбэҕэр ол киинэ туохтара уолу. рекламата пост продакшн иин буолуо да оччолорго но онно күрүөхтар кэлэллэр этэ били ол ким эрэ ыадьыбыт үһү ким эрэ тугу эрэ куһаан булбут үһү ол киинэ кэнниттэн кини туохха эрэ түбэспит үһү ону ханыыны токкуйдугун онно ол иһин мин миин кытта үйэм тухары хаалааларба ол иһин миэхэ билин ону предложение кэллэҕинэ мин башшы сүүстэ да миллионна токкуйдуом этэ

улахан холобур крупнай абаһалаах киинэ да туох эрэ сиэри туому тутуһан туох эрэ туһан ары баҕар ону куһуллаах дьоммун тугу эрэ сыыһа гына эстим тугу эрэ хатаабатым эппиэтинэскэ тардылаалыахпын баҕар онтукай маны миэхэ били эргитэн кэлэйин диэ ол иһин токурдуом этэ хараазаха диэм абаһалаах киинэ диэки кылын миэхэ туох кыракый дьоммун жестко Кута, короче, явно куталах буолата, но, блин, мне куталах было. Я не знаю, короче. Но... Короче, ол киинэ ханны кэрэ кии балаҕаҥҥа кыһын балаҕаҥҥа кии барар. Онон ханны кэрэ ухумма маска көтөн кэлер кине. Ол тот кине өйүнна, билен.

уот умайа турдоҕун оһохтон илии таххан маннык били гына риҥни бүтэһигэр эбээ били дьиэлэригэр хатанан оҥордохторуна уллаҕына түннүгүнэн көбүттүр ыныр кэбэх киһи төгүрүччэ хааман иһэр ыы этин билин да этин тардар дэ ата кыракий дьаҥ онно не көрбүтүнна вообще дьиге бадах таамы кырахадьаҥ көрбүтүн тыынах эссе куттуллаах асториялаахынна ха Бар. Һэ? Һа били туох баар короче. Били ханнык кэсиирбиттэн буккул олоробун һэ? Тоҕо этэргэ били маннык устуоруйа бар. Били дьиниэхтии буолбут һэ? Бу олох устудьуоннуу киирбиппин кэнэмиэхэ буолбатах, билэр дьоммор. Ону просто кимиэхэ да кэсээмээр диэбиттэр ону. Һэ? Тапсыр болан. Һа ону маннык гыныам короче. били без имен без даты уонна били ну короче били туох нейтрально э просто нейтрально били остуоруйатын бэйэтин эрэ э били подробностях киирбэккэ эрэ короче туох баар би подругалаахпын ол подругам кэпсээбитэ биирдэ уллаҕына хос олох болҕойон истин манна детали нужны э хоско бииргэ олорор кыыстаах общагаҕа устудьуоннуу сылдьан ол кыыһын кытта буллаҕына то били олорбуттар уже били бииргэ уже подружкаласпыттар игин һэп доҕордоспуттар хайаспыттар онтон биирдэ туохха ылбыттар бастыы курска ити саха театрыгар тиийбиттэр ээ саха э уох саха театрыгар дуу кыцыга испэктээкилгэ тиийбиттэр һэ саха театра дуу сэргэлээх уоттара дуу таханара тоҕо били студенческай испэктээкил буола турбут аны буола турдаҕына били оруобуна туох туох эбит удаҕаннар тустарынан спектакль буола турар эбит ээ тоҕо били чэ оннук темалаах ээ оннук көр олордохторуна була эмискэ маннык момент баар эбит спектакль быыһыгар эмискэ маннык олордохторуна ол сыанаҕа били көрөн олороллор бо диэ ол сыананы көрө олордохторуна эмискэчи ону пуш пушка холбонон кэлбит олор аттыларыгар онно маҥан таҥастаах маннык удаҕан турар били куттатар момент наһаа артык биллим тахан кэлбит аны дьоннор куттаннахтара дии онтон ол мин подругам хоско бииргэ олорор кыыһа буруш толох ытаабыт һэ халыбыры түспүт уонна сүүрэн таххан бараабыт аны ол подругам тахан эккирэппит доҕорум ону общага олох сүүрэн тиийбиттэр сүүрэн тиийбиттэр Онно олох маннык халыбылыы олорор үһү. Бу кэпсиир бу хаһан даҕаны мин олохпор оннук халыбылы сал салыбырыы олорор киһини көрбөтөҕүм диир. Куттаммыт киһини хаһан да көрбөтөҕүм диир. Бэйэтэ к бэ ол кини куттанарын көрөн көрөн һэп, кини бэйэтэ да ас куттанан киирэн барбыт. Хайдах маннык буолаалла диэн һэп. Ону ыйыта сатаабыт, хайа туох буоллун? Аата просто мээнэх простой момент эрэ этэйитии. Просто куттатар эрэ кэм этэйии. Онтон тоҕо куттанныҥ диэбит. Ону ол кыз ытыытыы олорбут. Ону ытыытыы олорбут. Онно уллаҕына били короче һуох һуох били кэсиэн баҕарбат. Эп ону дьэ олох ынырык хас да чааһа уоһа били уоскута сатаан били өйдүү сатаан чэ кэпсээ диэн буолбут. Ону чэ кэпсиэм диэн буолбут. Ону ол кыз этэр мин урут кыра эрдэхпинэ тоҕо эрэ өтө билэ оҕо оҕоҕо курдук өнньүөр эбит ээ өчөбө да кырдьар хайыыр ону гына атаҕа ыалдьар эбит ээ атаҕа ыалдьар эбит ону ыллаҕына өтө билэ элбэх баар быраастарга көттөрбүттэр хайаабыттар ону сатаан быһаарбатахтар туохтан ыалдьарын тоҕо ыалдьарын ээ онтон дьэ били куоракка киирэн көрдөрбүттэр Оны көрдөрбүттэрэ били снимок иһин оҥорбуттар, хайаабыттар. Ону хаста да снимок оҥорбуттар эбит. Ону ол атаҕын снимоктара һыраайа атын баай эбит. Э? Ону өйдөөн, били последовательноһын өйдөөн көрбүттэригэр, оказывается, били эн атаҕын маннык дии. Ону кини уҥа атаҕа дуо, хаҥас атаҕа дуо, э? постепенно уҥуоҕа бу диге баран иһэр эбит маннык атаҕа. Кыра-кыралаан в миллиметрах. Маннык. Бу атаҕа көбүскөнө, онно бу атаҕа маннык баран иһэр эбит. Ону ыллаҕына билбэппин, короче, быраастар билбэппин бодох тоҕо эрэ диэн ыарыы эбит. Тоҕо эрэ уҥуох ыарыыта. Тоҕо эрэ уҥуох ыарыыта. Ону ыллаҕына чэ оннук барытын туруорбуттар, хайаабыттар, диагноз туруорбуттар, онно ыллаҕына дьэ эпэрээссийэлэнэр күнэ үүнэн кэлбит. Ону эпэрээссийэлэнэ киирбит. Онно киирэн баран буллаҕына Эпэрээссийэни садьыбыккыт билдэбит? Оо. Там эпэрээссийэни садьыбытын мин билэбин ээ. Били хайыыллар укуол биэрэллэр бастаан. Укуол биэрэн баран уоҥҥа лаах дииллэр. Киирэн садьырыппыттар, операционнай суолга хаайаптар, кэлэн укуоллаабыттар, уоҥҥа лаах диэбиттэр. Ону били кинини улахан эпэрээссийэ буолла, бу күүстээх эпэрээссийэ буолла дии. Били барытын бөлүүллэр, хайыыллар, били тох да көстүбэт буолаалар, короче, сатаан маннык. Ону онно укуоллаабыттар, уоҥҥа лаах диэбиттэр. Ону билбээти төбөтүгэр уоҥҥа лааҕа аһаппыт, ону ааҕан бүппүт, ону кэтэһэ аһаппыт. Ону ол быраастар турарыннар чэ аһаҕалыахха диэбиттэр. Уонна эпэрээссийэлээн киирэн барбыттар. Хотя кыыстара утуйбатах. А оччо утуйуохта да бэ? Утуйуохтаах буо. Мотох была наркоз. Наркоз. А наркоз. Аа били укуолламмыт ону били хайаалбыт атаҕа илиитэ барыта били бараалбыт Сүдаа. аа чус о били чустаабыта били тыҥ аа чусудаах били утуйаалбыт барыта били төбөтө били хатаан хамсаппат тугу даҕаны миидэр иттик дии аха ону короче билбэппин хэп били хыппыт поэзии били норкуостаан бараннар хэп били хараҥын ареннар били маны көрүөхтээхтэр били маны анныкынан хамсыыр да хайаабат аны ол урут бо понимаете урут барша урут буолбут били мен бэйэм хастыы кыыс ол урут буолбут онно кэники кыракый булла то есть билаҕа по медицина хайдаҕан да хин бир били билиҥи курдук буотах ба өссө ол ол операцияны ханна оҥорбуттарын өссө билбэппин короче оннук халатнас буолаабыт То есть туох баар операция буола турарын хайыырын бүппүтүн хайаабытын чувствуйду ыппыт. Онно ханна кыра момеҥҥа аһары ыарыыттан били болевой шок ыллаҕа дии. Онтон хантан били өйүн үтэрээспит аһары ыарыытын чувствуйда. Били бэйэтэ хаһатыы хатыахпын баҕарабын хатаан хаһатаабаппын диир. Били атан барбаппа тугу даҕаны. Киинэ баататын никудэ. А, вот, именно оны киинэ баарда, короче. Аны ол кэпсиил ордоҕуна мин саныыбын, аа аны киинэ баар эбит, Наркоз диэн киинэтэ кыра сурук үһү. Ону санаан кэллим сэп, ону дьиннээх олоххо маннык буолар эбит диэн санаатым. Ону чэ бүппүт, уһуктан кэлбит, хайаабыт, били быраастар кэлэн көрбүттэр, хас арыгычча ону балаһаппыт, ону чэ үчүгэй буоллун диэбиттэр. Үчүгэй буоллун диэбиттэр, уонна дэриэбинэтигэр ыыппыттар на восстановление, били хаампат, турбат сатаан. Били атаҕыгар улахан эпиляция буоллаҕа дии. Дэриэбинэтигэр илдьибиттэр, Ону илдьэн баран буллаҕына э, блокоһугар кэлэн сатыбыттар һэ. Ону ыһыттахтарына ыһыппыт, ону бидде эрэ күн да буолбатах да күн буолбут. Чэ, баҕар, чэ неважно һэ, баҕар аҕыйах күн холбуту буолуо. Э, биддэ эрэ маннык ыһппыт һэ. Аны маннык ыһытан эрэн буллаҕа, били мин ороҥҥор маннык ытаҕан бытта дии. Ол сатаан били маннык көрөҕөн бытта дии. Бары таһааддьаа дьаллар. Күнүс күнүссэ күнүс сырдык барыта аһардьа сылдьаллар чааһынай дьиэ буллар ону маны бээлэрин дьарыктан аһардьаллар арай били чувствуйдугун мытта дии дьиэ иһигэр ким эрэ баар диэн билбээн дьиэм быт бээн дьиэн иһигэр билэҕин бытта иһин ким эрэ баар или бээн хоҕотоххунна диэн оны киниэхэ оннук туох кэлбит били санаа киирбит ким эрэ баар диэн ким эрэ баар диэн санаа киирбит ону буллаҕына Ары били маннык көрбүт, ону били хоһоон, хоһоон аана маннык аһаҕас турар, һэ? Ону манна били заалата көстөн турар. Арай манна ким эрэ маннык туора маннык хам, били туора көддүү дэр ким эрэ, һэ? Дьоно ийэтэ-аҕата убайа эдьиийин ким, ким да буотах короче. дьэ били арбайбыт баттахтаах, били хайдах эрэ куһаҕаҥҥа таҥастаах, һэ? Туора маннык били кирдээх ырбаахылаах дуу, туорманы уһун халадаайдаах дуу, хэп. Тымына до колен, короче. Ким эн били мээнэ хүрекэлээбэт. Именно маннык сыаллаах оруктаах хааматлыы дьэ хүрэ сылдьар көрөөжө. Аа көдьүүр дьэ түгөрө. Аны кимийде хайалары иннин били маны кыыс хайыр ба маннык көрөн ытар ба дьэ. Кэлбит оны хоһонаанан тыгыр маннык кэлэн турбут Оны ол кыыс диэки көрбүт. Быт эрэ ким атта диэбит сүүрэн кэлбит он үрдүгэр ыстана түспүт. Кыыс успейдаан вот им барадаллаат. Дэгидэ кэсээбэ диллер баһалаахта. Наһан өттө. Киһата ятта хамия кэлерэ. А? А, да? А, да? Тэ хая ха үрдүгэр кэлэн ыстаммыт, ха?

эмиэ онно дьиэҕэ бааллар ээ уже дьоно дьиэҕэ бааллар уже киэһэ хойут эмиэ ол чүөчэ короче маннык кэлэн эмиэ хоһоон иһинэ маннык хаамыктыыр эбит ээ онно били хайыыр эбит кыракый оҕолор хосторугар киирдэҕинэ оҕо атыыр эбит дьонуҥ хоһугар киирдэҕинэ ол күн дьонноро этиһэллэр эбит иһин Онно киниэхэ наар киирэн маннык олорор эмин ынырык пээһэрийдээх били көрөн ма олорор ону кини хэрэггэ хатаан били көрбөт куттанар бо хараҕын химэн ма олорор ону дьонугар кэпсии хатаабыт били ото киниэхэ кэлэр дьон били киниэхэ кэлэр дьонугар барыларыгар кэпсии хатаа ким да таҕайбатах киниэхэ типа били болевой шоу кылбыккын куттаныма ханааҕын түһэрмэ аннык маннык ничего түлгэр баттатаҕын иин диэбиттэр Онон баһарбыттар ити ким да итэҕэбэтэх кыргый оҕо. Онно кыппыт, онно ол кыз ким да итэҕэбэтиттэн сылтан уже куттанан киирэн барбыт. Уонна ол чүөчэ постоянно кэлэр буолбут хоторо-хоторо. Били бастаан били күн көтө кэлэр, күн көтө-көтө кэлэр буоллаҕына билигин күн аайы кэлэр буолбут. Күҥҥэ хаста да кэлэр. Күн аайы кэлэрэ элбээн испит, элбээн испит, элбээн испит. Эп. Онон оннук киниэхэ кэлэн олор кини туох диэн кэпсиир? Били Хатаан быһаарбаппын диирһэ, гынан баран миигин тоҕо эрэ маннык хараҥа миигин маннык тоҕо эрэ маннык бүөлээн тоҕо эрэ миигин маннык ну это началыт аха поглощайда поглощайдыыр курдук диир. Тоҕо эрэ маннык миигин билбэт хатаан быһаарбаппын диир, но онно курдук чувствовалаахпын диир, тоҕо эрэ миигин маннык поглощайдыыр курдук диир. Оннук олорбут ону биирдэ бүтөһүк күнүгэр били кэлэн олох маннык полностью олох поглощадан олох барыта хабыс-хараҥа буолан истэҕинэ эмискэччи маннык хараҥан химэн сытар бо дии онно ким эдьиий Дора көстөн кэлбит тох эмчит баар били саха сиригэр ынтык биллэр эмискэ кэлбит он олох барыта үдэ аалбыт Ону буллаҕына именно тугу диэн туох кини оҕо билбэт ханнык даҕаны эдьиий дуораны, ханнык даҕаны эмчит баарын, туох баарын олох билбэт. Кини просто санаатыгар, толкуйугар ханнык эрэ чүөчэ били көстөн кэлбит. Онно кэлэн били ол туох баар хараҥаны һырдык оҥорон биспит уонна барытын кыйдатан биспит. Тыс да барытын. Ону онтон ол туох тоһох аны кини санаатыгар били ким кэлэн быһаатай? Ким кэлэн ити ким ким көстөн ыллай? хаһан даҕаны олохпор көрбөтөх киһим, онно олох билбэт киһим диэн. Э? Ону били урут ол эдьиий Дуора били элбэх баа халандаардара бааллар этэ, били элбэх баннык маннык э, били сүбэ ама кинигэлэри тутуохтара дойын бааллар бо дии. Онно били кэннигэр иһин бир хаацката баар бо. Ол онно алгас көрөн биирдэ билбит короче ол ким буоларын. Ол ханнык чүчэ баар буоларын хэп. Ону ол э, ол эдьиий Дуораны били э, туох э, бээтэ били саха норуотугар күүстээх эмчит, били ыраахтан да сылдьан дьоҥҥо көмөлөһөөрүгүн диэн итэҕэллээх. Ну, били бэйэм илэ бэйэм көрсө сылдьыбытым, кэпсэтэ сылдьыбытым диэбиппин эрээри оннук баар. Һэ? Ону оннук көстөн кэлбит ол кэнтэн олох реально туох да буолбатаҕын курдук туох да буолбатах. Ол абаа дьүөдьэтэ биирдэ да кэлэн бүтэ хаалбыт. Биирдэ даҕаны беспокойа гымматах, кини олоҕуттан суох буолан хаалбыт. Онтон былаачаннык олорбут, оскуолатын бүтэрбит, устудьуоннуу кэлбит, ол кэнтэн дьэ ол мин подругабын кытта көрүстэхтэрэ дьэ. Ол кэнтэн биир бастакы курс бииргэ олорбуттар, иккис курс бииргэ олорбуттар, онтон били атын-атын хосторунан кэһэ албыттар. Көспүттэр. Онтон буллаҕына ол кыыһы вообще көрбөтөх өр баҕайы. Көрбөтөх да хайдах да онтон биир кэм кэлэн били кэлбит общагадыр кэмтэ кыыһа турар эбит аллара били таҥас уолаттар сиргэ онно били хайдах куһан бар эрдээх били мунан хаалбыт эрдээх турар эбит онно кэлбит хайа туох буолуон диэбит ону барыта иккистээн хааланан эрэр хатыланан эрэр диэбит уонна онтон ол кэнниттэн ол кыыс билигин ханна баарын тугу гыммытын билбэппин онон бу кэпсээн короче түмүктэнэ хаалар Тоҕо ытаабытай ол били спектакльгар амма? Оттон именно били туох бу били кини этэбин де били удаҕаннар тухтара буола турдаҕа же били спектакльлere буола турдаҕа же тоҕура онно ото били тоҕура хахылыы буола турар бо же онно ол бии момеҥҥа эмискэччи ол удаҕан кэлбитигэр били били ол абаатынан аа ол абаатын санаан кэллэҕэ ону ол халбырыы түстэҕэ же бу хайдах хайдах буолла диэн онно ол кэлли били Умна маһдьаҕын бытта. Холобур ити туох курдук, мин мааҕын бастаан кэсээбитим бытта дии. Ким эрэ били хоспор киирээхтэ, утуйа сатаабыт таххан бараалла. Все, мин ол событиена башта умна истим. Олохпуттан хотон истим. Онтон кэлэн бараммын эмискэччи бу ааммын таттым. Дьэ ол событиены барытын санаан кэллим. Этим-хааным барыта быһа бараалла.

Үөрэҕин бүтэрбэтэ да? О, барса билбэппин. Үөрэҕин бүтэрбэтэҕэ дуу, ханна тиийбитин дуу, хайаабытын дуу. О, мин этэбин, мин киниттэн ыйытыахпын да баҕарбаппын. Потому что мин дальше кини туох буолбутун реально били били не то что билиэхпин баҕарбаппын, куттанаммын билиэхпин да баҕарбаппын, ыйытыахпын да баҕарбаппын. Потому что били то билиэм диэ, уонна мне это жить с этим. Били оннук буолбут эбит. Хайдах оннук ол оннук санааны бэйэбэр төбөбөр тутаммын салгыы хатан ылбаппын бо.

Химбир ити сиэр-туом диэн мээнэҕэ өбүгэлэрбит айбатах буолахтара ийэ. Мээнэҕэ айбатахтар, мээнэҕэ олоххо киирбэтэхтэр һэ. Мин бэйэм кырдьык били итэҕэй били итэҕэйбэппин һэ. Итэҕэйиэхпин баҕарбаппын тоҕо диэри куттанабын. Эрээри химбир ханнан итийдэхпинэ сирбин аһатабын, бэлэх мастарга тохтуубун, сиэри-туому тутуһабын, мээнэ онно-манна айылҕаҕа таххаммын харылаабаппын. айылҕаны үөхпэппин инде курдук һэп ол иһин былаан эһиэхэ мэ ону баҕарабын ини барын тутуһа сылдьан тоҕо этэргэ этэргэ ылытыала хоххо мас хамсаабаппа эн биир туохтан эрэ сылтааннар токуйдааннар оҥороннор ини барытын хуруйан таһардахтара дьэ вот ол иһин оттон ти таҥханы эмиэ бил таҥха туһуна маан кэсэпиппитти таҥха тематыгар эмиэ лучше вообще ньаман Таҥхалаамаҥ, инникигитин билэр туох да үчүгэйэ суох, но өскөтүн оонньуур буллаххытына, оонньуур буллаххытына быраабыланы барытын тутуһун, күлүү-элэк курдук ылынымаҥ, ити барыта олоххо дьиннээхтии баар уонна баар да буолуоҕа дии саныыбын, ол иһин сэрэхтээх буолун, олоҕунан оонньоомоҥ Дьэ, Дьылысхан, кэлбиккэр махтал. Эһиэхэ ыҥырыытыгар, ыҥырыытын иһин махтал, оннуттан хайаан